So, Kollegen a Kolleginnen, e ganz grouse Merci Un Iech alleguerten fir Är wierklech fantastesch massiv Präsenz haut den Owend am Tramsschapp. Villmools Merci. Ech weess elo net zu vivill dass mer sinn, 800, 900 oder 1000, et ass och egal. Et ass massiv an dat weist och déi ganz Breet vum OGBL, deen an alle Secteuren hei am Land vertratt ass. An ech begréissen dann eis Kolleegen a virun allem eis Kandidaten a Kandidatinnen aus der Sidérurgie. Ech begréissen, Eis Kandidaten aus der Industrie, der metallfoärmegter Industrie, der chemescher Industrie, der Industrie vun der Alimentatioun. Ech begréissen eis Kandidaten a Kandidatinnen aus dem Bau an dem Handwierk. Ech begréissen eis Kandidaten aus dem Finanzsektor, aus dem Transportsektor, dem Bus an dem Giddertransport, der Aviatioun. aus dem Handel an eis Kandidaten a Kandidatinnen aus dem Medieberäich, dem Schoul-, Héichschoulberäich an aus der Recherche, eis Kandidaten a Kandidatinnen aus dem Nettoyage, den Energiebetriber, dem Gesondheets a Sozialwiesen, aus de Gemengen, vum Staat an aneren öffentlechen Ariichtungen an aus ville, ville Betriber aus dem Serviceberäich. Et war emol en eemolege Gewerkschaftskolleeg, dee gesot huet, fir d'Serviceberäicher, dat geet, Vun der Frittebud bis bei den Orchestre Philharmonique, si begréissen iech alleguerten, déi dotësche leien, an zu gudder Lescht eis Kandidaten a Kandidatinnen, Rentner, déi jo bekanntlech och an hirem Grupp an der Chambre des Salariés, fir d'Chambre des Salariés kandidéieren. Merci dass der hei sidd. An ech kann och domat ufänken ze informéieren, dass mer haut scho méi wéi 4.000 Kandidaten a Kandidatinnen sinn, déi ageschriwwen sinn fir déi Wahlen vum 12 März 2019. An Der kënnt ganz sécher sinn, dass elo bis zum Dépôt, dem leschten Datum, de 25. Februar, et wäerten der nach ganz, ganz vill méi sinn, an och do grousse Merci an all Respekt. An d'Representativitéit gitt jo och dann ënnerstrach, Wann een drop hiweist, datt et souwuel Männer wéi Frae sinn, souwuel Jonker wéi Eelerer an natierlech och net ze vergiessen all eis Grenzgängerkolleegen aus der Belsch, Frankräich, an Däitschland. Och villmools Merci, dass Der bei eis dobäi sidd. Merci un all Kandidatinnen a Kandidaten, an dat souwuel déi, déi scho Personaldelegéiert sinn, wéi virun allem och déi vill, déi et nach net sinn. An erlaabt mer, zu där Décisioun vläicht puer Wieder ze verléieren. D'Décisioun, Kandidat ze sinn, dat ass eng Décisioun fir e perséinlecht Engagement. Dat ass eng Décisioun, aus der Memberschaft am OGBL, nach méi ze maachen, gewerkschaftsch aktiv ze ginn an och nach méi wéi gewerkschaftsch aktiv, mee sech ze presentéiere bei Wahlen, gesetzlech demokratesche Wahlen, fir d'Interesse vun de Leit ze vertrieden. Eppes an Interessen ze vertrieden an engem kollektive Sënn. An déi Décisioun vum Engagement, dat ass fir Iech alleguerten d'Erkenntnis, d'Bewosstsäin, dass een dann am stäerksten ass, wann een déi individuell Konkurrenz an de Betriber, an der Gesellschaft iwwerwënnt A weess, dass een kollektiv am stäerksten ass, fir sech gemeinsam duerchzesetzen, fir d'Aarbechts a Lounbedingungen an de Betriber iwwerbetriblech an och um nationale Plang par rapport zu de Froe vu Sozialstaat bis iwwer Sozialversécherungen, Aarbechtsrecht a Sozialrecht an esou weider Dat ass eng ganz wichteg Décisioun. An ech kann Iech verroden, An ech soen dat dann elo am Numm vun all deenen, déi scho laang Personaldelegéierte sinn, datt et Iech net wäert schued sinn. Personaldelegéierten ze sinn ass eng haart Aarbecht. Motivéiert, éierlech, engagéiert, mee Dir wäert erliewen, Dass ebe genau dat Engagement, déi Aarbecht engem och ganz vill bréngt fir seng eege Perséinlechkeet an an de soziale Relatiounen zu Aarbechtskolleegen an zu villen anere Gewerkschaftler. An dat eben an der Aarbecht als Delegéierten. An dann awer natierlech och, wann driwwer erausgeet a gewerkschaftlechen Aktiounen, an ech kéint haut vläicht, a si sinn och heibannen, déi Leit zitéieren, déi net midd gi sinn, elo zënter Méint ze soen, nämlech déi, déi am Streik waren an de Pflegeheimer, dat ass jo déi extremst gewerkschaftleche Aktioun, déi ee ka maachen, datt déi soen, dat huet eis gebonnen, dat ass eng Liewenserfarung, dat ass eppes, dat wäerte mer ni vergiessen. An dat ass och verbonne mat deem Engagement, op der enger Säit vill Aarbecht, oft natierlech och Frustratiounen, mee virun allem awer och eppes, wat een insgesamt och perséinlech weiderbréngt. A Gewerkschaftsdelegéierten, OGBL-Delegéierten, dat ass méi wéi eben déi déi sech Kandidat melle fir och Delegéierten ze sinn, déi net gewerkschaftlech sinn an déi, an do sinn der natierlech, sinn der drënner, déi mer ëmmer Patronsdelegéierten nennen, mee et sinn der och vill drënner, déi dat net sinn, déi sech wëllen éierlech engagéieren an déi ganz schnell mierken, dass wa se net eng staark Gewerkschaft am Réck hu wa se keng Gewerkschaftsdelegéierte sinn, wéi enk hire Spillraum ass, hir Handlungsfäegkeet, fir iwwerhaapt eppes am Betrib géint e Patron ze erreechen. Dat ass äusserst limitéiert. An de Géigendeel dovun, dat ass de gewerkschaftlechen Delegéierten, virun allem deem am OGBL, dee weess, dass en hannen, hannert sech eng staark Gewerkschaft am Réck huet, dass e ganz vill ka maachen, net nëmmen um Niveau vum Betrib, mee och iwwerbetriblech, an déi Ënnerstëtzung, dat ass säi Syndikat, dat ass awer och eise Service, d'Syca, déi all Dag Vill vun eise Memberen ënnerstëtzen an hiren individuelle Problemer Aarbechts a Sozialrecht, an dat ass eben d'Ënnerstëtzung och vun all deenen anere gewerkschaftlech organiséierte Memberen am Betrib. An dat ass eben de qualitativen Ënnerscheed tëschent engem gewerkschaftlech organiséierte Personaldelegéierten an deenen, déi et net sinn. An ech wëll ëmgedréint soen, Den OGBL an all senger nationaler iwwerbetriblecher Interessensvertriedung, dee kann net fonctionnéieren, deen ass net handlungsfäeg ouni déi Honnerten, bis an Dausenden Personaldelegéierte vum OGBL, Där sidd d'Réckgrat vum OGBL, niewent eisen Membere, mee Där sidd dat aktiivt Réckgrat an ech hoffen, dass déi meescht vun Iech och als Personaldelegéierte gewielt wäerte ginn. An ech hunn och schonn ugedeit, En OGBL-Personaldelegéierte ass den Delegéierte vun net egal welcher Gewerkschaft, mä en ass e vum OGBL, der wäitaus gréisster Gewerkschaft hei aus dem Land, der dreiwender sozialer Kraaft hei zu Lëtzebuerg, der Nummer eent. Zënter 40 Joren ass den OGBL de Motor vum soziale Fortschrëtt hei zu Lëtzebuerg. Mir hunn iwwer 70.000 Memberen an iwwer 200 Kollektivverträg, verhandele mat d'Aarbechts an d'Lounbedingunge vun eisen Aarbechtskolleegen a Kolleeginnen an de Betriber. Mir sinn an Honnerte vu Betriber an de Personaldelegéierte Delegatiounen federführend a mär hunn d'absolut Majoritéit an der Chambre des Salariés. An dat, wat ech elo als Fro stellen, ass keng rhetoresch, akademesch Fro, mä eng ganz wichteg, Wat géif oder wéi géif hei zu Lëtzebuerg de Sozialstat ausgesinn, Wéi giffen eis ëffentlech-rechtlech solidaresch Sozialversécherungen ausgesinn, eis Loungesetzer, eist Aarbechtsgesetz, d'Matbestëmmung, wann den OGBL net giff ginn? An do dran, der Äntwert op déi Fro, déi jo einfach ze beäntwerten ass, do dra leit, Kolleegen a Kolleeginnen, d'Kandidaten a Kandidatinnen, och d'Bedeitung vun der Wahl, vun de Sozialwahlen 2019, well dat ass e ganz wichteg Moment, wou erëm eng Kéier festgeluet gëtt, welche Roll den OGBL an den nächste fënnef Joren hei am Land spille soll. Um Niveau vun de Vertriedung vun de Leit an de Betriber, um Niveau vun de Kollektivverträg, um Niveau eben um soziale Plang par rapport zu alle Froen, déi sech um Niveau Sozialstat, Sozialversécherung, Sozialrecht stellen oder um Niveau vun der Aarbechtsgesetzgebung an esou weider. Et geet fir eis alleguerten, an ech maachen do keng Ausnam, ëm d'Ëmsetzung vun engem vun eisem Optrag, sozial Gerechtegkeet, Liewensqualitéit an der Gesellschaft, staarke Sozialstaat, fortschrëttlech Aarbechts a Sozialgesetzer, gutt Aarbechtsbedingungen a Lounbedingungen an de Betriber, a gutt sozial a berufflech Perspektive fir all déi schaffend Leit an hir Familljen, an dat haut viru ganz groussen Erausfuerderungen. Déi grouss Erausfuerderungen, dat sinn déi, dass mer zënter Joren, wann net elo schonn ebe Joerzingte konfrontéiert si mat Der sougenannter neoliberaler Politik, anerer nennen se neoklassesch Politik, an Europa, mat allen Konsequenzen déi et huet, an ech wëll stellvertriedend fir déi Konsequenzen d'Zouhuele vun de sozialen Inegalitéiten nennen, an alle Länner vun Europa an och hei zu Lëtzebuerg. Dat ass eng grouss Erausfuerderung fir eis. An dat virum Hannergrond vum Risiko vun neie Frakturen an eiser Gesellschaft, Risiko natierlech iwwert d'Entwécklung vun der neien Technologien, vun der Digitaliséierung, wou et ganz, ganz wichteg gëtt, an dat ass eisen Optrag, dass sozial Inegalitéiten an deem Kontext net zouhuelen, mee ofhuelen. an dass virun allem och d'Liewensqualitéit vun alle Leit sech verbessert an net verschlechtert, an dann dat Ganzt och nach virun deem groussen Hannergrond der grousser Noutwendegkeet, ech kéint soe Liewensnoutwendegkeet, nämlech dass eis Gesellschaft an eis An eis Gesellschaft, an eis Wirtschaft muss ressourcëschounend ginn, fir déi ganz wichteg Klimaziler ze erreechen. Dat ass de groussen Hannergrond vun deem, wat mer ze maachen hunn. An ech kéint dann awer, opgrond vun der Entwécklung vun de sozialen Inegalitéiten an domat och No soziale Krisen, politesch Krisen an Europa, Stéchwuert nennen vun all deene gëftegen demokratiefeindleche Beweegungen a Parteien an Organisatiounen, déi an Europa am Opdriff sinn, an déi musse mer op heftegst ze bekämpfen, well dat ass sozialen a gesellschaftleche Réckschrëtt statt Fortschrëtt. An nieft Demokratie kéint ech och de Fridden uschwätzen, well dat ass jo ganz aktuell. Ech war och ee vun deenen, vun där hallwer Millioun, déi an den achtzeger Joren zu Bonn géint den NATO-Doppelbeschluss op d'Strooss gaange sinn, géint d'Stationéierung vu Mëttelstreckerakéiten an Europa. Enn der achtzeger Joren, ech mengen et war 87, ass et zu engem Vertrag komm vum Verbot vun deene Mëttelstreckerakéiten tëschent der USA an der Sowjetunioun deemools. An ech fannen et e Skandal an ech fannen et weltpolitesch eng Katastroph, dass 30 Joer dono dee Vertrag am Moment am gaangen ass erëm opgekënnegt ze ginn a mär riskéieren erëm hei an Europa an déi selwecht Fro ze kommen, wéi mer et virun 30 Joer waren. Gëtt dann ni aus der Geschicht geléiert? An och dat ass en Optrag, dee mir als Gewerkschaft hunn. Fir dat alles ze meeschtere muss d'Gewerkschaftsbeweegung staark sinn. An d'Salariat hei zu Lëtzebuerg brauch déi staark Gewerkschaft, well nëmmen eng staark Gewerkschaft kann déi Verhandlungsmuecht, déi Handlungsfäegkeet hunn, déi noutwendeg ass, fir géigeniwwer dem Patronat, de Patronatsorganisatiounen an der Politik am Interesse vun alle schaffende Leit, an déi enke geschafft hunn, kënne weiderzekommen. A Kolleegen a Kolleeginnen, all déi lescht Joer hu mer dat bewisen. Eise Bilan ass positiv. Ech maachen haut kee laangen Exkurs dovu, mee ech soen wichteg Punkten. Den Index, Eis Succèse géint d'Austeritéitspolitik, d'Entwécklung vun eise Kollektivverträg, bei Mindestloun Verbesserungen, bei den Aarbechtszäiten, Ofsécherung vun den an Ausbau vun de Sozialleeschtungen an och d'Protektioun, d'Ofsécherung vun eise Sozialversécherungen. An dës Aktioun, déi muss weidergoen. An dat sinn och d'Engagementer vum OGBL an dëse Sozialwahlen am Interesse vum gesamte Salariat hei zu Lëtzebuerg an hire Familljen. An ech erlabe mer, wann Der erlaabt, dass ech elo op puer Punkten do aginn, déi vu besonnescher Bedeitung fir déi kommend Jore sinn an déi och fest an eisem Wahlprogramm verankert sinn. Den éischte Punkt si besser Léin. Dat ass bekannt. D'Haaptmissioun, eng Haaptmissioun vun de Gewerkschaften ass d'Verhandlung vum Loun. En anert Wuert dofir, d'Verdeelung vun deem gesellschaftleche Räichtum, deen an de Betriber geschafe gëtt. An OGBL huet do e grousse Succès ze feieren. An dat soll elo guer net vergiess ginn, wa mer nämlech elo mat den Aarbechts an Aarbechtskolleginnen an de Betriber schwätzen, da gehéiert dat zu deem, wat Der hinnen ze soen hutt. Dem OGBL ass et gelongen, trotz permanenter Attacke vun 2006 bis 2013 géint eisen Indexsystem vun de Léin a vun de Rentner, den Index ze retten, an zwar net nëmmen ze retten, mee zu 100 Prozent ze retten. Well dat ass e grouse Succès géint dat, wat déi deemolteg Regierungen wëlles haten, mat der voller Ënnerstëtzung vum gesamte Patronat hei zu Lëtzebuerg. Beim Index geet bekanntlech Net ëm déi real Léin, hei geet et ëm d'Upassung vun de Léin un d'Präisentwécklung. Mee eist Engagement fir déi nächst Jore muss och dat sinn, dass mer weiderfuere mat eiser offensiver Politik fir besser real Léin, déi sech real entwéckelen. Well do, Kolleegen a Kolleeginnen, besteet, an do kéint ech ganz Europa huelen, a Lëtzebuerg gehéiert och dozou, Nohuelbedarf bei de Léin par rapport zu der Entwécklung vum geschafene Räichtum an der Entwécklung vun der Produktivitéit. An et ass jo ganz interessant, wann een am Moment souguer eng Europäesch Kommissioun héiert, déi seet, et muss eppes bei de Léin gemat ginn, déi Bannennofro an Europa muss gestäerkt ginn, d'Kafkraaft muss gestäerkt ginn, an souguer D'Konditiounen, d'Bedingungen, wéi Léin verhandelt gi solle verbessert sinn an domat verstinn ech op all Fall eis gewerkschaftlesch Handlungsméiglechkeeten iwwert d'Tarifautonomie an esou weider. Wa ech soen Nohuelbedarf, dann heescht dat, dass d'Léin d'Entwécklung vun de Léin net mathale mat der Entwécklung vun den Dividende vun den Aktionären an deenen, déi am Besëtz vun de Betriber sinn. An an där Lounoffensiv gëtt et natierlech och, an da si mer beim Bilan, eng ganz Partie vu positive Beispiller. Ech kéint E ganz rezente Vertrag nennen, nämlech deen am Bausektor, wou mer e positiivt Lounresultat erreecht hunn. An ech soen dee Kollektivvertrag stellvertriedend fir vill anerer, wou mer eis Lounoffensiv ugekuerbelt gekritt hunn. A wéi gesot, domat muss et weidergoen. An nëmmen eng staark Gewerkschaft, net nëmmen um eenzelne Betrib an op engem eenzelne Kollektivvertrag, mee am Verbond vun dem gesamte Kollektivvertragswiesen, ass kapabel, esou eng Lounevolutioun ofzesécheren an auszehandelen, respektiv, do wou et muss sinn, ze erstreiden. Dat gëllt fir d'Léin am Allgemengen. An dann hu mer de Mindestloun. An och do wëll ech just drun erënneren, dass et keng aner Gewerkschaft war wéi den OGBL, deen 2015 ugefaangen huet, zéng Prozent méi Mindestloun hei am Land ze fuerderen, aus deem ganz einfache Grond, well mer der Meenung sinn, dass déi Leit, déi hei zu Lëtzebuerg 40 Stonne schaffe fir de Mindestloun, e Loun musse kréien, deen et hinnen och erméiglecht, hei am Land normal ze liewen. 60.000 Leit schaffen hei zu Lëtzebuerg mat Mindestloun. An da gëtt et eben déi ganz grouss Zuel vun Zéngdausenden an Zéngdausende Leit, déi just iwwert de Mindestloun hire Loun hunn. An et ass en éischte Succès, dass déi nei Regierung de Mindestloun an d'Lut setzt. Mee ech wëll hei nach eng Kéier ganz kloer soen, Wat elo um Projet vun der Regierung virläit, dat sinn 0,9 Prozent. An dat wat mär fuerdere sinn 10 Prozent. Et feelen also nach 9,1 Prozent. A Kolleegen a Kolleeginnen, do ass och haut den Owend eise Message un d'Regierung ganz kloer, Déi éischt Etapp ass positiv a mär vergiessen och net, dass mir um steierleche Plang och nach eppes wëlle maachen. Et ass och positiv, An dat huet och eppes mat eis ze dinn, dass d'Regierung garantéiert huet, dass déi normal Upassunge sollen während der ganzer Mandatsperiod ouni Diskussioun stattfannen. Mee wat nach bleift, an do loosse mer net no, Dës Regierung ass och haut den Owend opgefuerdert, schonn déi nächst Etappen ze plange vun den nächsten Erhéijungen, an zwar während der aktueller Legislatur, also bis d'Joer 2024. Léif Kandidaten a Kandidatinnen, léif Kolleegen a Kolleeginnen, nieft der Lounfro réckelt och d'Aarbechtszäitfro ëmmer méi an de Mëttelpunkt vun den Diskussiounen. An Äech alleguerten heibannen ass et näischt Neits, dass e Patronat vu jeher probéiert, d'Aarbechtszäit sou laang wéi méiglech ze verlängeren an dass e probéiert, an dat ass jo ganz aktuell, d'Aarbechtszäit ënnert d'Betribsinteressen ze ënnerwerfen. Fir de schaffende Mënsch ass d'Aarbechtszäit Liewenszäit, fir den Aktionär ass et keng Liewenszäit, mee et ass d'Quell vum Profit. An dat ass de wesentlechen Ënnerscheed. An dee Match, dee leeft all Dag of an dee wäert och an den nächste Joren eng vun eise gréissten Erausfuerderunge sinn. An och do geet et net ouni OGBL, well et war den OGBL a keen anere wéi den OGBL, deen 2016, trotz alle Fuerderunge vum Patronat, d'Fuerderunge vum Patronat no Flexibiliséierung an totaler Dereguléierung vun eisen Aarbechtszäiten duerchkräizt huet an aus dem neie PAN-Gesetz esouguer e positiivt Gesetz gemat hunn, well mär hunn erëm eng ordnlech Definitioun vun den Aarbechtszäiten, mär hunn d'Matbestëmmung bei den Horaires mobilen agefouert a mär hunn ënnert bestëmmte Bedingungen och Aarbechtszäitverkierzung agefouert. Dat war géint all d'Viraussoen, déi e Patronat fir sech selwer hat, an dofir si se haut nach ëmmer Rosen mat deem Resultat, wat mär erreecht hunn. Mär hu gesot, et wär e Kompromiss, well mer do en Ausgläich gesinn. A sou wäerte mer och an all deenen nächste Jore fir déi kommend Diskussiounen agéiere mat eisen Aktiounen an och mat eiser Verhandlungskompetenz am Terrain an Diskussioune par rapport zur Politik an zu dem Patronat. Ech hu gesot, Liewenszäit ass Aarbechtszäit ass Liewenszäit. Jo, da si mer bei de Stéchwierder vun enger besserer Harmoniséierung vum Privatliewen an dem Beruffsliewen. Mir sinn awer och bei dem Schutz vun der Gesondheet an der Sécherheet op der Aarbechtsplaz. Dat sinn d'Zilrichtungen vum OGBL. An der Aarbechtszäitfro, an ech wëll och nëmmen drun erënneren, deen Dag Congé, deen elo bäikënnt, plus de gesetzleche Feierdag, do gëtt et och nëmmen eng Gewerkschaft hei am Land, déi déi Initiativ geholl huet, an dat war och den OGBL ab 2015, 2016, wéi mer déi sechst Urlaubswoch gefuerdert hunn. A mär fuerdere se weider, Kolleegen a Kolleeginnen. An ech wëllt och Denker haut soen, well dat ass och déi grouss Differenz, déi mer zu aneren hunn. All ganz erfuerene Personaldelegéierten, dee weess an ass frou, wann e méi Matbestëmmung am Betrib huet, mee weess awer och gläichzäiteg an Aarbechtszäitfroen, dass en nëmmen déi Matbestëmmung kann ëmsetzen, wann dat an engem Kader leeft, wou uewendriwwer e gudde Kollektivvertrag ass, deen d'Aarbechtszäite gutt reegelt, respektiv en Aarbechtsgesetz, wat d'Aarbechtszäiten op alle Fall do restriktiv hält, wou se et musse sinn. An dat ass de Wee vum OGBL. e gutt Aarbechtsgesetz, gutt Kollektivverträg an dann eeben och d'Agéiere vun de Personaldelegéierten an deem Ganzen. An da komme mer weider an da kënne mer och hei am Land iwwer innovativ Aarbechtszäitmodeller diskutéieren an net wéi d'Patronat et wëll, déi seet, Mir wëllen e total dereguléiert Aarbechtszäitgesetz, mir wëlle keng Kollektivverträg, mir wëllen dat nach just um Terrain diskutéieren, da weess jiddwereen heibannen, a welch Richtung Dat et soll goen, soll an dat ass fir en OGBL en No Go. Dat weess d'Politik, dat weess d'Patronat. Wa se dat wëllen duerchsetzen, da wäerten se eis voll Oppositioun kréien. Ech kann am Moment net all d'Secteuren opnennen, et sinn der einfach ze vill, et sinn och ze vill Kollektivverträg. Mee jo, mär wëlle mat der Aktioun weiderféiere fir virun allem och a Beräicher wéi am Nettoyage, am Handel d'Aarbechtszäiten ze verbesseren, an dat bis an och déi eenzel Froe ran an den Temps de travail involontaire, dee vill Leit mussen schaffen a wat prekär Aarbechtszäitbedéngunge sinn an och Lounbedéngunge sinn, fir nëmmen déi als Beispill ze nennen. Ech kéint awer och ganz rezent Eis Oppositioun nennen beispillsweis am Gardiennage, wou mer géint d'Ofschloss vun engem Kollektivvertrag sinn, deen net verbessert Aarbechtszäite bréngt. Dat sinn déi Betriber, wou een owes gesot kritt, dass se bal de Moie soll schaffe kommen, obwuel et guer net um Plang war, a wou probéiert gëtt, de Salarié aus allen Avantagen erauszehalen. Domat muss hei am Land Schluss sinn, an do geet d'Aktioun och weiderhin. Ech kéint awer och. Ech kéint awer och déi permanent Diskussioun ëmmer erëm ronderëm d'Intemperien opzielen oder géint de Congé collectif. Ech kéint den Här Bausch zitéieren, eise Bauteminister, deen do ganz labber iwwert déi do Saache schwätzt. Mä eise Message haut un den Här Minister, dat ass, Patten ewech vum Congé collectif, Patten ewech vun den Aarbechtszäitbedingungen, déi am Kollektivvertrag steet. A wann en eppes wëll maachen, wat positiv ass fir d'Leit, da soll en allen déi, déi Opträg gi ganz kloer soen, Där kënnt Zäite setzen, mee déi Zäiten, déi hunn nom Kollektivvertrag ze fonctionnéieren an no der Aarbechtsgesetzgebung an net ëmgedréint. Dat ass de Punkt. An e soll och bei Luxtram direkt ufänken um Niveau vun der Amplitude an de Congésdeeg niewent der Pai, dass déi Leit, an hirem Kollektivvertrag dat ze verdingen an dass se esou kënne schaffen, wéi et soll sinn. Dat ass d'Äntwert haut den Owend un den Här Bausch, wann heen iwwert eis Aarbechtszäiten diskutéiert. An Aarbechtszäit ass Liewenszäit. Dat gëllt och fir déi, déi iwwer d'Liberaliséierung vun den Ëffnungszäiten am Handel hei zu Lëtzebuerg schwätzen. Dat sinn deelweis déi selwecht an der selwechter Regierung, déi grouss schwätze vun Harmoniséierung a Privatliewen, wéi wichteg dass dat ass, an net mierken, a welchem Widdersproch dass se eigentlech stinn. A mir soe ganz kloer, Heure d'ouverture ass Aarbechtszäit vun de Leit. A mär sinn nëmmen averstan mat engem Gesetz, wat kloer Restriktioune mécht, wat d'Ëffnungszäite begrenzt a wou méiglech Ofwäichungen dovun nëmme kënnen iwwer ee Wee fonctionnéieren, an dat ass an der Verhandlung mam OGBL, soit an Accord interprofessionnellen, soit a Kollektivverträg, soss däerf et keen anere Wee ginn. Ech wëll an ech weess, dass ech haut den Owend net däerf ze laang sinn. Wa mir kéinten an der Aarbechtszäit nach iwwer d'Iwwerstonne schwätzen, déi hei am Land ëmmer méi massiv ginn an onbezuelt sinn. Mir kéinten iwwer de Congé parental schwätzen, wou ech Iech verspriechen, d'Engagement vum OGBL, dass et do, wa mer och an erweidert Formullen erandiskutéieren, dass et keng Diskriminatioune géint iergendee gëtt a virun allem net géint déi ënnescht Akommes a Lounschichten. Ech kéint iwwer d'Diskussioun vum Droit à temps partiel à durée déterminée schwätzen, pour, wéi et genannt gëtt, raison, raisons familiales. Ech fanne mer eng gutt Idee, mee et soll een et net mat enger allgemenger Aarbechtszäitdiskussioun vermëschen. An ech erënnere just drun, dat huet net d'Regierung erfonnt, dat hu mär virun 20 Joer schonn am Kollektivvertragswiesen hei zu Lëtzebuerg agefouert an och dat ass eise Mérite als Gewerkschaft. Ech kéint iwwert d'Recht op Deconactioun schwätzen. Jo, gëtt vill driwwer geschwat, ma mär hunn et schonn an engem Kollektivvertrag an der Uni, op der Uni Lëtzebuerg viru Kuerzem agefouert. Ech wëll awer elo vläicht puer Remarque man zum Kollektivvertragswiesen insgesamt. Well ech hu gesot, mär verhandelen iwwer 200 Kollektivverträg hei am Land. Awer eise grouse Problem, an dat ass jo och eng Haaptfuerderung vun eis, net nëmmen d'Engagement, dass mär alles maachen, dass et méi Kollektivverträg gëtt, et ass eng Fuerderung, well et fir eis e Skandal ass, dass nëmme 50 Prozent vun de schaffende Leit hei am Land Kollektivverträg hunn, an dee Prozentsaz, dee muss an den nächste Joren eropgeschrauft ginn, duerch d'Stäerkung vum OGBL, duerch den Asaz vum OGBL, awer och duerch d'Politik, si soll dat ëmsetzen, wat am Regierungsprogramm positiv steet, nämlech och iwwerall d'Promotioun vum Kollektivvertragswiesen hei zu Lëtzebuerg. ze maachen an eben och eng positiv Diskussioun unzestoussen, wéi mer dat Gesetz, wat mëttlerweils veraalt ass, un déi nei Realitéiten ugepasst kréien. Mär hunn, ech hunn et virdu gesot, déi grouss Erausfuerderung vun, neien Technologien, Digitaliséierung, vun neie Produktiounsmethoden an Organisationsformen. An dofir brauche mer, an och do eist Engagement fir dofir ze kämpfen an et ëmzesetzen, e méi e modernt Aarbechtsrecht an engem fortschrëttleche Sënn. Ech soen elo wéinst der Längt vu menger Interventioun soen ech just Stéchwierder. Jo, mär hunn e Problem um Niveau Aarbechtsgesetz mat den Aarbechtsverträg. Mär wëllen, dass et agedämmt gëtt, déi ganz Aarbechtsverträg à contrat à durée déterminée oder den Interim oder de Prêt de main d'oeuvre, temporaire de main d'oeuvre, oder natierlech déi Formen, déi atypesch Forme vu Scheinselbststännegkeet a Contrat multiple, ech kéint elo nach eng laang Rei opzielen. Viru puer Deeg koume Statistiken eraus iwwer d'prekär Situatioun vun de Jugendlechen hei am Land, 20 Prozent um Niveau vum Aarmutsrisiko. De Problem vum Loun, dat ass déi eng Säit dovun. Déi anere Problem, dat ass, dass haut ëmmer méi Jugendlecher méi laang schaffe ginn, wou se net an engem festen Aarbechtsvertrag sinn an domat muss Schluss sinn an dofir muss d'Aarbechtsgesetzgebung verbessert ginn. Et gëtt dann haut och vill geschwat vun der Digitaliséierung. Wat passéiert mat den Aarbechtsplazen? Wat passéiert mat de Qualifikatiounen? Gëtt alles ëmmer méi schnell? A wéi grouss ass d'Gefor vum Verloscht vun der Aarbecht, vun der Qualifikatioun, vum Beruff an esou weider? Jo, a genau do muss et och Gewerkschaften, net d'Gewerkschaften, aarbechtsgesetzlech Äntwerte ginn. Ech erënneren drun, datt mir elo zënter Joren fir d'Reform vum Gesetz iwwert d'Plans de maintien dans l'emploi streiden. Ech erënneren drun, datt mir zënter Joren eng Reform bei de Sozialpläng verlaangen, eng Reform vum Faillitegesetz, e bessere Kënnegungsschutz. A mir fuerdere virun allem och, Méi Matbestëmmung, méi Prospektioun an de Betriber, wou eis Leit mat um Dësch sëtzen, wou all Aarbechtsplaz am Betrib ënnersicht gëtt, wéi dee gegebenfalls an zwee oder dräi Joer ausgesäit. Mär schwätze vu Bilans sociauxen an Audits sociauxen an deem Kontext. Dat muss elo alles kommen, well dat ass do, wou déi positiv Zukunft vun der Ofsécherung vun der Aarbecht an den Aarbechtsplaz, vun de Beruffer an de Qualifikatiounen leien an net op iergendenger anerer Plaz. An do gehéiert natierlech de ganze Volet vun der berufflecher berufflecher Fort a Weiderbildung dozou. Mer wëssen, wéi schnell d'Wëssen an eiser Gesellschaft an Evolutioun ass. A wann ee wëll dat Wëssen, an dat ass och dat allgemengt Wëssen, dat ass net nëmmen dat berufflecht Wëssen, wëll ofsécheren, da mussen nei Rechter op d'Bildung agefouert ginn. An dat sinn natierlech op der enger Säit Zäitrechter, Mee et sinn op där anerer Säit och finanziell Rechter, dass een déi Bildunge ka finanzéieren. Ech si frou, dass dat, dee, dee Punkt och am Regierungsprogramm steet, dee soll diskutéiert ginn. A mär si prett fir en ze diskutéieren an dee muss diskutéiert ginn an an dëser Legislatur ëmgesat ginn. Mär ginn an déi Wale mat der Fuerderung, Vun der Stärkung statt Schwächung vum Sozialstaat hei zu Lëtzebuerg. Mir hunn an den leschte Jore vill erreecht. Déi Aktioun, déi muss weidergoen. An ech wëllt och hei ganz kloer soen, den OGBL ass net géint d'Steieren, well mir brauchen e finanzstaarke Staat, e finanzstaarke Sozialstaat, dass dat dee Staat, dee virun allem am Interesse vun de schaffende Leit läit. Dat sinn op der enger Säit Performant ëffentlech Infrastrukturen an Dingschtleeschtungen, ech kéint beispillsweis de Schoulberäich nennen, ech kéint d'gesamt Gesondheetswiesen, d'Sozialwiesen a villes aneres méi nennen, an déi staatlech Administratiounen. Dat ass deen ee Volet. Géint d'Privatiséierung a fir d'Stäerkung vun eisen ëffentlechen Dingschtleeschtungen hei zu Lëtzebuerg. A wa mer net géint Steiere sinn, well mer se brauchen als Recettë fir de Staat, da si mer awer fir Steiergerechtegkeet. An do gëtt et a ganz Europa an och hei zu Lëtzebuerg eng Schiflag. De Loun gëtt ëmmer méi staark besteiert, respektiv d'Akommes vun de schaffende Leit iwwer d'indirekt Besteierung an d'Taxen. par rapport zu de Revenuen um Kapital an de Betribssteieren. An ech denken, an ech widderhuelen et nach eng Kéier, dass et hei zu Lëtzebuerg e falscht Signal ass, wann nach eng Kéier d'Betribsbesteuerung soll erofgesat ginn, an dass et och e falscht Signal ass, dass Kapitalrevenuen net méi staark besteiert ginn, well dat ass eng grouss Ongerechtegkeet par rapport zu deene Steieren, déi mär bezuelen. A wa mer dann dobäi sinn, do kënnt dann d'Diskussioun iwwer déi sougenannte Individualbesteuerung an do wäerte mer ganz gutt oppassen, dass do dat net an eng falsch Richtung geet, mee mär widderhuelen, a mir hunn dat scho während Joren elo widderholl, dass an där Diskussioun och endlech e Mechanismus agefouert gëtt, fir de Steierbarème un d'Inflatioun unzebannen, géint déi sougenannte kal Progressioun, wat, näischt aneschtes ass wéi eng permanent Entwäertung vun eisem Akommes, vun eisem realen Akommes, an och domat muss Schluss sinn. Och dat wär ee Punkt, e wichtige Punkt an der Fro vu méi Steiergerechtegkeet. Mir hate mat deerselwechter Regierung, déi jo schonn déi Regierung virdru war, en Accord 2014 am November, wou decidéiert gouf, dass d'Sozialleeschtungen hei am Land net nëmmen erëm indexgebonne wäeren, mee sech giff entwéckele mat der Entwécklung vum sougenannte Sozial-, Median, dem Medianenloun. Ech wëll mat Genugtuung, dat ass en Deel Genugtuung, constatéieren, dass am Regierungsprogramm D'Indexéierung vun de Prestations en espèces, de Geldleeschtungen, steet, an zwar um Enn vun der Mandatsperiod. Mee nach eng Kéier widderhuelen ech och dës Kéier erëm, Dës Regierung ass opgefuerdert, säin Accord anzehalen, an dofir fuerdere mer haut den Owend nach eng Kéier, dass d'Prestation familiale, d'Familljeleeschtungen hei am Land gemäss dem Medianloun sech entwéckelen an net just gemäss dem Index, och wann d'rëm d'Indexéierung eng gutt Saach ass, mee et geet net duer. An deem Kontext wëll ech, dat riichten ech dann och virun allem un de Finanzminister an dann och un den Transportminister, drun erënneren, dass mär mat der Gratuitéit vum öffentliche Transport averstanen sinn, niewent eiser Kritik, déi och anerer maachen, dass de wichtigste Punkt déi ass vun der Entwécklung vun allen Infrastrukturen hei am öffentlichen Transport hei zu Lëtzebuerg. An ech soen awer och ganz kloer, Well dat iergendwou am Regierungsprogramm steet, datt se den Abattement fiscal fir d'Frais de déplacement wëlle reforméieren an no ënnen, well ech ka mer net virstellen, datt et an eng aner Richtung soll goen, nodeem et zweemol verschlechtert ginn ass während der Austeritéitspolitik, do also eppes wëlle verschlechteren. An ech soen, dat kënnt fir eis net an d'Tut. Sou laang net den öffentlechen Transport absolut performant ass, fir jiddwereen an senger Fräizäit, an sengem Aarbechtsliewen a fir all aner Saachen, wou en an enger sënnvoller Zäit dohinner kënnt, wou e muss sinn, ass dodrun am OGBL iwwerhaat net ze denken. An do akzeptéiere mer och keng nei Diskriminatioun. par rapport zu all eise Grenzkolleegen, ob se aus der Belsch, Frankräich oder Däitschland kommen, well dat sinn déi, déi do am stäerkste geschroppt ginn. Au contraire, mir fuerdere fir si och Méiglechkeeten iwwert den öffentliche Transport, d'Gratuitéit iwwert d'Grenz auszudehnen, dat wär beispillsweis beim Zuch fir d'Fransousen, Op bis op Thionville respektiv Lonkech, fir d'Belsch bis op Gouvy respektiv Arel a fir déi Däitsch bis op Igel, dat sinn d'Fuerderunge vum OGBL an den Diskussiounen, déi mer do wäerten hunn. Nach e puer Wieder zu de Sozialversécherungen, och do just resuméiert. Well do gesäit ee jo och d'Stäerkt vum OGBL an dass een, dass mer u sech kënne stolz sinn, dass mer déi Stäerkt hunn. Et ass eis wäitgehend gelongen an all deene Joren, wou iwwerall massiv an Europa ofgebaut an attackéiert ginn ass an och hei Austeritéitspolitik bedriwwen ginn ass, dass eis öffentlech, Sozialversécherungen intakt bliwwe sinn. Dat ass eise Mérite an do kënne mer ganz stolz sinn. Awer ech soen, eis Aktioun geet an déi doe Richtung weider. Mir haten dëser Regierung och do eng rout Linn gesat, Patten ewech vun eisem Rentewiesen, a mir hunn och do ganz kloer gesot, déi Verschlechterungen, déi 2013 agefouert gi sinn, déi wëlle mer vum Dësch hunn, well se ongerecht sinn an iwwerhaapt politesch absolut net noutwendeg waren, an dat soll ee mol endlech unerkennen, och déi, déi dat matgestëmmt hunn deemools, well dat ass an déi falsch Richtung gaangen. A mir wäerten, Kolleegen a Kolleeginnen, ganz genau nokucken, wéi sech elo d'Fleegeversécherung entwéckelt. A mir wäerten och ganz kloer dunn un d'Engagement vun der Regierung Si drun erënneren, nämlech dann, wann et sollt iergendwou e Problem ginn par rapport zur Situatioun virdrun, dass dat ausgemerzt gëtt, dass also an anere Wieder d'Gesetz op deene Punkten do gebessert gëtt. Déi selwecht Remarque gëllen natierlech och fir eis Krankeversécherung, wou natierlech d'Prioritéite leien, de Leeschtungskatalog ze verbessern an deen eeben un déi modern Medezin unzepassen. Och dat ass eng kontinuéierlech Aktioun vun eiser Gewerkschaft an och dofir brauche mer Stäerkt, fir an den nächste Jore weiderzekommen, respektiv och ze verhënneren, dass am Gesondheetswiese privatiséiert a kommerzialiséiert gëtt. Och dat ass eng vun de groussen Erausfuerderungen, déi op eis wäert. Kolleegen a Kolleeginnen, ech konnt elo net all Thema uschwätzen. Schon am Wesentlechen ugeschwat. Ech wëll zum Schluss nach op d'Wahlen méi genau agoen. D'OGBL huet et fäerdegbruet 2006, ech ka mech nach un déi Tripartite erënneren, an hei steet de Jean-Claude hei vir an der éischter Rei, hien och, dat waren déi Tripartiten, wou ugefaangen ginn ass, den Index ze attackéieren, Wou op där anerer Säit den heitege President vun der Europäescher Kommissioun Suz an d'Hand geschriwwen, geschriwwen huet, dass de Statut unique hei zu Lëtzebuerg giff agefouert ginn. Statut unique ass gesetzlech 2008 gestëmmt ginn. Mérite vum OGBL, de Mérite awer och domat, dat ass, dass déi zwou Berufskummeren, d'Chambre du Travail, d'Chambre des Employés, fusionéiert hunn ab deem Moment, No den Wahlen zu der neier Chambre des Salariés, an dat ass och eng ganz grouss Errongenschaft, d'Chambre des Salariés, nennen mer et d'Parlament vun der Aarbecht, Do hu mer als OGBL zënter Ufank déi éischt Wal an déi zweet Wal, an ech ginn och dovun aus, dass déi drëtt Wal ass d'absolut Majoritéit an der Chambre des Salariés. An ech hunn An déi Fro, déi ech elo stellen, déi soll guer net provokatoresch sinn. Mee d'Fro ass, Wéi kann een iwwerhaapt op d'Idee kommen, hei am Land net dem OGBL all seng Stëmmen ze gi fir d'Chambre des Salariés bei dëse Wahlen? Wéi kann een op d'Idee kommen? Well ech hunn an den zéng Joren, wou den OGBL do d'abslut Majoritéit huet, Vu kenger Säit, an ech betounen hei, vu kenger Säit, jeemools eng Kritik géint eis Aarbecht héieren. Et gëtt also kee Grond, net den OGBL ze wielen, Kolleegen a Kolleeginnen. An ech wëll dem Jean-Claude hei net schmeichelen, well hien ass eeben esou laang elo President vun der Chambre des Salariés. Jo, mee och hee wär net vill, wann net den OGBL géif fannen dru stiechen. Mee an där Chambre des Salariés, dem Parlament vun der Aarbecht, ass an all deene Joren eng Bommenaarbecht gemat ginn. An hirer éischter Missioun, nämlech konsultativ sinn iwwert hir Avie par rapport, Zu der Regierung an der Chamber, an alle Gesetzesprojeten a Reglementer, déi proposéiert ginn, an zwar an de Beräicher, déi direkt d'Salariéen alleguerten, ob se hei am Land wunnen oder net hei wunnen, betreffen. An do ass eng Bommenaarbecht geleescht ginn. Mee wat grad esou wichteg ass, dat ass déi vill Analysen an Etüden, déi do Joer fir Joer gemat ginn zu all deene Froen, déi eis interesséieren an déi politesch gestallt sinn an Aktualitéit hunn an och all deene Froen um europäesche, bis an den europäesche Plang eran, Stéchwuert Semestre européen. Do gëtt Bommenaarbecht gemat. A déi Bommenaarbecht, déi brauche mer als OGBL fir d'Entwécklung vun eiser Programmatik, fir d'Entwécklung vun eise Positiounen, wa mer a Verhandlunge ginn an all deene Froen. Ech hunn elo vill virdrun opgezielt, an dat ass och ganz, ganz wichteg, an do läit och déi grouss Bedeitung vun der Chambre des Salariés, niewent natierlech hirem breeden Ugebot u berufflecher Formatioun, awer och u Gewerkschafts-, Formatioun fir eis Leit, wou mëttlerweil zéngdausende Leit zënterhier duerchgaange sinn a wou een och nëmme Positives héiert. Also nach eng Kéier, do ass Bommenaarbecht geleescht ginn a firwat dann en anere wielen wéi den OGBL? An déi Wahl vun der Chambre des Salariés, Kolleegen a Kolleeginnen, Dat ass déi gréissten demokratesch Wal, déi et hei zu Lëtzebuerg gëtt. Iwwert eng hallef Millioun Wieler a Wielerinnen sinn opgeruff. Jiddereen, deen hei am Land schafft, ënner Privatstatut schafft, jiddereen, ob en hei am Land lieft oder am noen Ausland lieft, onofhängeg vun der Nationalitéit, an och déi, déi geschafft hunn an haut Rentner sinn, wéi gesot, iwwert eng hallef Millioun. A Kolleegen a Kolleeginnen, ech kann Iech eppes soen, D'ganzt Land kuckt gespaant op den Ausgang vum Resultat bei der Chambre des Salariés. An ech kann Iech och soen, dass d'Patronatsorganisatiounen hei am Land iwwerhaapt näischt dogéint hätten, wann den OGBL giff bei deene Wahlen geschwächt ginn. All Stëmm, déi den OGBL net kritt, A seng Stëmm ass Waasser op hir Millen, géint eis Lounoffensiv, géint eis Verteidegung vum Sozialstaat, fir besser Aarbechts a Sozialgesetzgebung a villes, a villes méi. Dofir, an dat gëllt och par rapport zu eisen Diskussiounen mat der Regierung, ass et immens wichteg, den OGBL ze stäerken. An dofir maan ech haut en Appel, An dee geet net nëmmen un Äech, déi elo hei am Sall sinn, un Äech als Kandidaten a Kandidatinnen, e geet un Äech an deem Sënn, Motivéiert all Är Aarbechtskolleegen a Kolleginnen am Betrib, gitt duerch de Betrib, schwätzt mat jiddwerengem, sot hinnen, dass och déi Wahl grad esou wichteg ass wéi d'Wahl vun de Personaldelegatiounen a maacht en Appell un se, dass se wielen. Well schonn eleng wann der vill wielen, ass dat e Signal, däitlecht Signal vum gesamte Salariat hei zu Lëtzebuerg par rapport zu de Patronatsorganisatiounen, par rapport zu der Politik, dass mer prett sinn hei zu Lëtzebuerg eis Interessen ze verteidegen. A wann een déi ganz besonnesch gutt wëll verteidegen, dann ass et och ganz kloer, dass en den Appell mécht, den OGBL lëscht eent ze wielen. An d'Stäerkung vum OGBL, dat ass keng eidel Formel. D'Stäerkung vun eiser Handlungsfäegkeet, vun eiser Verhandlungsmuecht, dodrëms geet et, an dat ass och de beschte Wee, fir de sozialen Dialog hei zu Lëtzebuerg unzefeieren, fir dass mer mat Motor op de Sozialdialog kënne wierkelen, wat keen anert Wuert ass fir sozial Verhandlungen, well et ass nëmme wann ee positiv Kräftverhältnisser huet, dass een och e Patronat genau an déi Verhandlunge kritt, ëm déi et geet, déi dann och mat Resultater zu engem Enn kommen. Och do geet et drëms bei dëse Wahlen. An all Divisioun, all Spaltung an der Gewerkschaftsbewegung ass eng Schwächt fir d'Gesamtsalariat. An ech widderhuelen et nach eng Kéier, D'Lëtzebuerger Salariat ka sech de Luxus net méi erlabe vun enger gewerkschaftlecher Spaltung an dofir maachen ech nach eng Kéier den Appell, d'Eenheet an enger staarker Organisatioun ze stäerken, dem OGBL d'Lëscht eent. Kolleegen a Kolleeginne, Wahlen déi sinn ni Am Viraus weder gewonnen nach verluer. Den Erfolleg deen erschafft een sech. An dofir nach eng Kéier mäi ganz groussen Appell, Räisst Äech alleguerten den Aarsch op ab muer de Moien bis zum 12 te Mäerz, dass mer esou vill wéi méiglech eraushuelen. Gitt duerch d'Betriber, schwätzt mat Ären Aarbechtskolleegen, mat de Membere vun Äre Familljen, mat all Äre Frënn, fir dass mer dee Succès afueren. dee mer eis wënschen. Ech vu menger Säit wënschen ech wënschen alle Kandidatinnen a Kandidatinne vum OGBL ganz vill Chance bei dëse Wahlen, fir eis gemengsam Stäerkt, fir den OGBL, fir déi schaffend Leit zu Lëtzebuerg. Vive den OGBL, d'Gewerkschaft Nummer eent an och d'Lëscht Nummer eent! Merci.